Ka channel thirtu leh ngaithlatu zawng zawng te chibai vek ule. Bible kawl emaw chhiar emaw hi hrehawm taka lungin tan a nih loh leh thihna khawp hial then thei thil a niang tih hi i ngaihtuah ngai em? Ram tam takah hian kan rinna leh sakhuana zalen taka kan nunpui thei laiin Vawina kan rawn sawi tur rama te hi chuan Kristianna leh rinna nunpui chu huaisenna thil ti ni. Kan nun kawngkai hruaitu, ram siamthatu leh beiseina min petu lehkhabu thianghlim Bible hi heng kan rawn sawi tur rama te hi chuan thihna thlentu leh thilhlauhawm anga ngaih a ni. Mahse, heng dodalna hmunah te pawh hian an rinna vawng tlattute huaisenna avangin Bible khap theih ni mah se, a thil tih theihna chu thim eng maiin a tih mih theih loh, eng angin mi tam tak nunah nitin a inchhuak thin a ni. Vawiinah hian heng kan rawn sawi tur sorkar te hian chanchin tha tih khawtlai nan dan khauh tak tak an kalpui dan kan sawi dawn a, engvanga Bible kawl leh chhiar khap tlat nge an nih tih te. Engvanga a ram miten Bible kawl hi thil hlauhawm a ngai nge an nih tih te kan sawi dawn a. Video tawp lamah hian thuchah pawimawh tak kan sawi dawn bawk a ni. Chuvangin video hi a tawp thlengin i lo thlir ngei ngei dawn nia. Pakhatna, North Korea. Kum saka zakua sawmli pariat atanga Kim chhungkuain an awp ve tawh North Korea-ah chuan Kristianna hi an ram hruaitu thuneihna pumhlum tichhe thei anga ngaih a ni. A ram mipuite chuan sorkar leh hruaitu lawkah an rinawmna famkim an nghat tur a ni tawp mai ni. Hei hi sorkar pawhin mipuite laka phut tlat a ni. Thiltihtheihna sang zawk rinna eng pawh hi hlauhawm an ngai a, chuvangin Bible hi khap tlat a ni. North Korea-ah chuan Bible kawl hi thil sual lian ber pakhat a ni. Bible nena an mante hremna hi a na hle a, vantlang hma tih hlum emaw, Kuang Li Su an ti Forced Labour Came a tan tir emaw an ni thin a ni. He came atang te chu na hahthlak thaw tir te, rilṭamna te, tih duh dahna leh rilru lama tih duh dahna ang chi te an tawk thin a ni. Tang tam tak chu he came aṭang hian dam in an chhuak leh ngai tawh lo a ni. North Korea ram aṭang a tlan chhuak te chuan Kristian te chunga tih duh dahna a nasat zia an sawi thin a. Bible kawl vang mai maia chhungkua hehkem a tan tirte an awm a ni. Hetiang taka khap beh ni mah se, South Korea leh North Korea luanzawmtu inzim lui a awm a. South Korea Kristiante chuan Bible leh Pathian thudangte chu he lui atang hian lenthlak tirin chanchin tha an theh dar thin a ni. Pahnihna, Saudi Arabia Saudi Arabia hi Islam sakhaw hmunpui a ni a, Muslimte hmun thianghlim Makkah leh Medina te awmna hmun a ni. Saudi Arabia-ah hian Islam sakhua chauh hi rin phal a ni a, Kristianna emaw rinna dang reng reng zawm chu dan kal a ni a, thil sual lian tak a nga ngai a ni. Saudi sorkar chuan Islam ni lo sakhua thuziak dang reng reng Bible pawh tiamin neih phal lohna dan khauh taka siam a, heng dan te hi sakhaw police an ti mai, Mutawa tia koh te chuan khauh takin an keng kaw a ni. A ram mi te chuan Bible an kawlh emaw sakhaw dang zawm an tum a nih chuan an man thei a ni. Bible nena an man te hremna hi a na hle a, Bible nena an man te chu ram dang mi an nih chuan thu an zawt fiah a, na takin an sawi sa a, an ram atangin an hnawt chhuak thin a ni. Saudi Arabia khua leh tui an nih chuan tih duh dahna nasa tak nen tan inah kum tam tak an khung thin a ni. Ram hrang hrang atanga hnathawk tura pem lutte zingah Hristian an awm ve thin avangin an vil veng reng a, Hristiante tan chuan an rinna ti lang thei tur chhinchhiahna eng pawh an thup a ngai a ni. Bible an chhiar duh anih pawhin in lama pindan rukah te, tuma hmuh lo turin zanah te an chhiar a ngai thin a ni. Saudi Arabia ramah hian Kristian ni leh Bible kawl chu thil hlauhawm tak ni mah se, kan video hmasa lama kan rawn tar lan tak ang khan nitin Kristian an pun belh deuh deuh zel a ni. Pathumna, Maldives. Tuipui kam mawi tak leh thianghlim tak an nei avanga hriat lar Maldives ramah hian sakhuana lamah chuan dan khauh tak an nei a. Islam sakhua chauh hi an ram mite tan ram dan puina phalsak a rinna dang zawm chu thil sual lian tak leh state phatsana ang hial a ngai a ni. Maldives mi zawng zawng chu Muslim an nih vek a ngai a, sorkar chuan he dan hi khauh takin a keng kaw a ni. Islam lehkhabu thianghlim ni lo Bible leh sakhua dang lehkhabu zawng zawng chu khap tlat a ni a, ram chhunga lak luh pawh khap tlat a ni. Tupawh Bible kenga man an nih chuan hrem nana tak an tawk thei a, lung inah rei tak tan tir thei a ni. Maldive rama Hristiante hian rah behna nasa tak an tawk thin a, chung zingah chuan khawtlang en sanna te, hna chan te, a nih loh leh khawtlang atanga hnawh chhuah te tel a ni. An rin a phatsan tur leh Islam sakhaw zui tura nawrna pawh an tawk nasa hle thin a ni. Chuvangin, Kristiante chuan an rinna chuan thu pangai a, an thenawm ten an ri pawt mai ang tih hlau reng rengin an awm thin a ni. Tualchhung Kristian pakhat chuan, Bible kawl chu thil hloh awm lutuk a nih vangin, Bible changte chu kan baihat mai thin a, kan hriatringnah hian kan dah mai thin a ni, a ti. Hetiang taka dinhmun hlo awmah pawh hian Maldives rama Hristiante chuan an rinna chu phatsan duh lovin an chhandamna chu an vawng tlat a ni. Palina, Somalia, Kum tam tak chhung tual chhung indona leh tharum thawhna ina tihchhiat Somalia ram hi Hristian nih hlo awmna ramte zinga pakhat a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua pakhata sawrkara tlukchhiat hnu khan Islamic firfiak pawl Al-Shabab te chuan ram chhung hun tam zawk chu an thunun ta a ni. Al-Qaeda nena inzawm heng Al-Shabab hote hian tharum thawhna nasa tak hmanga Kristianna tihbo an tum a, Bible kawl ringawt pawn thihna a thlen thei a ni. Somalia rama Kristian te hian an rinna chu a rukin an kalpui a ngai a, Kristianna chhinchhiahna eng pawh Bible emaw, chanchin thahrilh emaw, tawngtai emaw pawh ni se, an hmu an man chuan tihhlum nghal an ni thin a ni. Al-Shabab hian Islam dan khauh tak te, hremna rapthlak tak tak, lu tan pawh tiamin mite rilruah hlauhna siam turin nun rawnna an kalpui thin a ni. Kristian te chu hlauh nei rengin an khawsa a, Bible leh an rinna tilang thei thil eng pawh an thup thin a ni. Somali atanga tlan chhuak Kristian thenkhat chuan tawng tai tur pawhin tunnel thim taka emaw, hmun biru taka emaw an kal a ngaih thin thu an sawi a ni. Hetiang dinhmunah hian ringdu tlemtete chuan an rinna chu a rukin an vawng tlat a, an phatsan duh lo a ni. Pangnganah Afghanistan, Hun rei tak chhung buaina chhuak tawh Afghanistan hi Kristiante tan hmun hlauhawm berte zinga mi a ni. A bik takin kum sanghnih sawmhnih pakhata Taliban-ten thuneihna an chan leh hnu khan Taliban-te hian Islam varzin khauh tak Sharia dan an zawm a. Sharia dan ang chuan Islam sakhua atanga Kristiana in leh hi Pathian kalsanna anga ngaih a ni a, chu chuan thi tura hremna a thlen thei a ni. Taliban hnuaiah hian Kristian rinna chhinchhiahna eng pawh lantir chu Islam sakhaw phatsan leh khawtlang nunphung te che thei ang a ngaih a ni. Kristiante tih duh dahna a lo pung chho zel a, chu chuan an rinna chu a ruka nunpui turin an nawr lui a ni. Lehkhabuin emaw, digital emaw pawhin ni se, Bible neih hi thil sual ang a ngaih a ni. Sorkar chuan mipuite chu uluk takin a vil reng a, Informant leh Digital Survey lian hmangin Kristiante thiltih dan a chhui reng thin a ni. Bible kawl hian phone-ah pawh nise thi tura hremna a thlen theih a ni. Afghanistan rama Kristiante chuan an tihsual tenau eng pawh hian an nunna a chantir thei a ni tih hriain an fimkhur hle thin a ni. Afghanistan a piangthar pakhat chuan a pian thar hnuah a unaupa ngeiin thuneitute hnenah a report thu a sawi a. Chuvangin a nupui fanaute an him theih nan a Bible neih chhun chu a hal ral tak ringawt thu a sawi a ni. Parukna, Pakistan, Pakistan hian culture leh sakhuana lama background hausa tak nei mah se, Islamic State a ni angin sakhaw tlem zawkte nena an inkarah hian buaina nasa tak a awm a ni. Bible leh Hristianna hi an ram dan inkhap lo mah se, kum sangkhat zakua sawmriat chhoa The Blessed Permi Law an tih Pathian sawichhiatna dan an siam chu hmangin hnam tlem zawk a bik takin Kristiante beih nan an hmang fo thin a ni. He dan hian Koran leh zawlnei Mohammed sawichhiatna nia an hriat apiang chu tih hlum emaw dam chhung lung in tan emaw a hremna pek a phalsak a ni. Pathian sawichhiatna dan an tih hi a fiah tawk lo va, awlsam taka hman sual theih a nih vangin tam tak chuan hnam tlem zawkte leh sakhaw dangte A bik takin Kristiante beih nan an hmang thin reng a ni. Pakistan Kristiante chuan an thil tih leh thusawi chu Pathian sawichhiatna ang a ngaih dik lo theih a ni tih hriain hlauthawng leh fimkhur takin an awm thin a ni. Chuvang chuan Bible chhiar emaw kawl emaw pawh ni se hlauhawm ang a ngaih a ni. Kristiante chu ngun takin an vil a, sakhaw lama inrem lohna ni awma an hriat eng pawh Pathian sawichhiatna anga puh a ni thei a ni. Case lar tak pakhat chu Aja Biji a ni a, Kristian hmeichhe pakhat kum sanghnih pakua khan a thenawm Muslim te nen an inhnial hnuah Pathian sawichhiatna thu buai siam sakin kum sawm zet lungin tan tir a nih hnuin kum sanghnih sawm pariat khan thi tur a thiam loh chan tir a lo ni dawn i a chhungte pawh mipui kut an tuar loh nan an inthu a ngai a ni. Hei hian Pakistan rama Kristian te dinhmun leh tawrhna chu tilang chiang awm e. Hetiang hi ni mah se, Pakistan ramah hian nitin Hristian an pung a, Islam ramte zinga Hristian pun chak berna ram a ni chho mek a ni. Pasarihna, Iran. Kum sang tam tak kal ta atang a lo awm tawh Iran ram hi kum sang kha zakua sawm sarih pakua a Islamic Revolution ah khan Shia hnuhnung ber Mohammad Reza Pahlavi chu a thuneihna atanga paihthlak a ni a. Ayatollah Rohullah Khomeini chuan thuneihna a chang ta ni. Chumi hnu tang chuan Iran ram chu sakhuana leh politics inzawm tlatna ram a lo ni ta ni. Iran ram danpui chuan sakhaw thenkhat chu official in pawm mah se, Islam sakhua atanga Hristiana inlet te leh Hristianna theh dar tum tute chuan tih duh dahna nasa tak an tawk thin a ni. Sorkar chuan Kristiana in leh hi Iran Islamic Identity tichhe thei leh state laka thil sual tia a ngai a ni. Chuvangin Kristian thil tih a bik takin chanchin tha thehdarhtute chu nasa taka tih duh dah an ni thin a ni. Bible thehdarh hi khap tlat a ni a, Kristianna thehdarh emaw, zirtir emaw tum apiang chuan hremnana ta kan tawk a ni. Kristiante a ruka an inkhawmna hmun pawh police ten an dap fo thin a ni. Kristian an man te chu ram himna tichhetu ah puh an ni fo a, tan in ah khung in an rinna phatsan tur leh thupha chawi tur in taksa leh rilru lam ah tih duh dan a an tawk thin a ni. Hemi chungchang a chanchin lar tak pakhat chu Kohhran te dak te kai hruai tu Pastor pakhat in tual chhung tawng a Bible a sem avang a man ni in thla tam tak chhung chu hrehawm tak a tih duh dan a ni a, A chhungte pawn vuak leh vo an tawk bawk a ni. Pastor chu nasa taka ngaisak ni mah se, a rinna a phatsan duh lova, Kristian dangte hming pawh a puang duh lo a ni. A hnuah chuan an ram atanga hnawh chhu a ni. Hei hian Iran rama Kristiante dinhmun chu a tarlang chiang hle a ni. Ringtute chu sorkarin a ti duhdah a, a vil reng a, tharum thawhna hmangin a vo deuh reng bawk a ni. Awle. Heng kan rawn sawi tak ramah te hian Kristian nih leh Bible kawl chu hlauhawm tak ni mah se, Kristian te chu a rukin an inkhawm chhunzawm zel a, Bible an thehdarh chhunzawm zel a, huaisenna leh inpekna ropui tak an lantir chhunzawm zel a ni. Tih duhdahna nasa tak karah pawh an rinna chu a nghet reng a, a ti duhdahtu sorkar ten tih tawp tumin hma la thin mah se, an ti tawp thei lo a ni. Keinin Bible chhiar kan ngaihsak loh lai leh Bible neih hian thihna a thlen thei ang tih pawh kan ngaihtuah phak loh laiin, heng kan rawn tar lantak rama ringtute chuan an nun thap tak meuh meuhin Bible an kawl a, an chhiar thin a ni. Hei hian kan vanneih zia min hriat chhuah tir se la, Bible chhiar leh tawngtaite, inkhawmte hi min ngaihpawimawhtirtu lo ni mawlh rawh se. Luka bung sawm pahnih chang sawmli pariatah Jesuan tu pawh tam tak an pek a hnenah chuan tam tak an phut ang a ti. Chu mi awmzia chu kan dawn tam pauh leh mawhphurhna kan nei tam tihna a ni. Engtiang chiahin nge kan tan Bible neih hi awlsam a, engtiang chia zalenin nge kan inkhawm theih tih hi han ngaihtuah teh. Tam tak a pek a hnenah chuan tam tak a phut let asin. Tam tak a chhiar tur leh tam tak a inkhawm turin min phut let ve asin. Chuvangin, Pathian hnaih leh zual turte, a thu chhiar turte, a zirtirna anga nung turte hian hun remchang apiang kan hmang tur a ni. I zalenna leh i thlamuanna khan i thil neih hlutte theihnghilh tir che suh se. Mi tam takin an nun thapa an neih leh an chhiar thin Bible hi lo ngaihluin lo chhiar thin ang che. Lalpan malsawm vek cheu rawh se. Amen.